خوبصورت جیا ڈریس پا کے پالش بوٹ کر کے وی آئی پی اسٹینڈرڈ دا بن کے چلتے پے ہیں روزی روٹی دے کیونکہ ٹائم تا واوا تھی گئے لیکن چھوٹا بھائی شہزاد کھوکھا کھولی بیٹھے اور ماشاء اللہ تساں دے پے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا تے جتنے بھی یار دوست احباب ساڑا چینل تے نویں نویں ہیں ساڑا چینل کرے سن سبسکرائب جلدی جلدی اور اسا خوبصورت جے ویلاگ کرے سن شروع بیل آئیکن گھنٹی بھی نال پریس کر چھڑے کیونکہ تو کو ہر آون والی نوٹیفیکیشن ملسی راندی سارے پیارے پیارے ویلیج لائف دے سرائیکی ماحول دی سرائیکی زبان دے نال آ ولاگ ساڈا اے ول صبح دا ٹائم تاں نی لیٹ تھی گئے لیٹ تھیون دے باوجود اے ہے کہ تھوڑا اساں دھاون پیون کھانا پینا اچ مصروف رہ گیا سے ہن ریڈی تھی گئے ریڈی تھی کے چلدے آں باہر باہر چل کے تہاکوں خوبصورت جیہا ولاگ وی ڈکھیسوں اور روزی روٹی وی کریسوں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے وی تہاکوں ڈکھیسوں گرمی شدید اے گھر کھڑے آں تھے گھرو چلدے پئے آں باہر۔

ڈیئر گارڈر اتے اتے چھت تے ڈیئر گارڈر ہن سارے ڈیئر گارڈر گھدن لہا تے لاری ویندی پی بیک تے تاکو ڈکھینے ماحول پرلی سائیڈ دے جڑے ڈیئر گارڈر ہن معذرت ویور پرلی سائیڈ دے لیڈیز کھڑی ہے تے اسا نہیں لکھا سکے اڈے کیونکہ اڈے وچ زنانی آنٹی کھڑی ہیں تھیاں تے اچھا نہیں لگدا اے ہے لاری ساڈی گاؤں دی خوبصورت جی بڑی پیاری جی لاری تے میں آدھا کہ چس دار لاری تے گرمی دا تو ویور ول ویسے زور ہے تاکو پتہ ہے گرمی دا بھرا تڑے دا یہ حالات تھیا بڑے پکھا بھی کھڑا ہے تھیا لیکن پکھا شور زیادہ کریں اسا پکھا کیا نہیں سچی لایا چلو کوئی گل نہیں گرمی برداشت کریں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے خوبصورت جے نظارے میں جڑے رہا سو نال دیتا کوڑی گیس ہوراں دے خوبصورت جے نظارے اس سائڈ دیں گل تھی کہ بانے کیونکہ روشنی نال چہرہ وال کوئی صاف آندے جنے ایڈے وچ تھی کہ بہو تا رزلٹ بالکل لال تھی میں چہرہ لال تھی میں لال تھی میں دے مسئلہ ہوندے ایڈو بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی کلفیاں بھی لئی ودے ماشاءاللہ تے او سوری بیچو آنٹی آگی چلو آنٹی برا مکی دی کھڑی ہے مہربانی انہاں دی تے باقی ویلاگ خوبصورت جے پیارا جے ویلیج لائف دا نظارے آندا تے راسو نال نال تاکہ ڈیکھے سو ماحول خوبصورت جی ہاں سنگت ہے ماشاءاللہ تاکہ ڈسا اینا باس تو لاندے پین ٹیئر گارڈر تے میں آکے تاکہ اپنے سنگت کو نا اگا ماحول دکھاوا کیسا پیار ہے کیا تھیندا پے تے کیا کام کار نہیں تھیندا پے اے ہیں ایٹاں ایٹاں چل دے ہیں ماحول تاکہ ڈیکھے سو خوبصورت جی ہاں

اتے مستری لگے ہن کم کریندے پئے ہن خوبصورت جیہا ولاگ وی اساں بنڑیندے پئے ہن اساں کے تہاکوں انجوائے کرو گرمی دا ولاگ مستری کیویں کم کریندے پئے ہن بٹ گرمی ہے لیکن بس پیٹ دی خاطر روزی بڑی مشکل ہوندی ہے ویور تے روزی کریندے کھڑے ہن تے اساں ولاگ بنڑاون کیتے اتے چھت تے گئے ہاسے تے ولاگ بنڑایا اتے چھت اتے کمرہ پاجدا پئے اساں کے اپنا پیارا جیہا ولاگ وی تہاکوں ڈکھاؤ کے مستری کیویں کم کریندے ہن۔

اہے ویور ماشاء اللہ اساں اتوں چبارے توں کھڑ کے نظارہ گھیدے باہر دا جیڑھا ساڑا باہر کھوکھا ہے کھوکھے دے نال باہر دا ماحول ہے خوبصورت جیہاں اور تہاکوں امید کے میں آہداں کے ویور چس آسی سلے سارا کھیت ہے سبزہ ہے بڑا ماحول تے خوبصورت جیہے میں آکھیا اپنی پیاری جیہی سنگت کوں اج اتوں دا نظ اتوں کھڑ کے تلے دا ویو ڈکھاؤ تلو او بھائی سامنے اٹاں بھریندا پیا نال جال دا درخت ہے جتوں ساڑی ویڈیو وائرل تھیونڑی ہے ماشاء اللہ. تے اساں اتے آسے اتے کھڑے آسے تے اساں کے ولاگ دا اتھوں کمپلیٹ کر کے ڈکھاؤ تاکہ ماحول کیسا لگ دے اور اس اس اس ولاگ نال ساکو امید ہے کہ تاکو ولاگ ساڈا پسند آسی خوبصورت جی ویلیج لائف دے پیارے پیارے کلچر تے تاکو سرائیکی نظام میں ڈکھیندے رہو دعا کیتی کرو تے خوبصورت جی ویڈیو نال اساں گنسو اجازتاں کوئی غلطی کوتاہی معذرت خواہ ہیں تے ڈیسو اجازتاں اللہ نگہبان خوبصورت جی ویڈیو دے نال